ka ti ʒini ni ti yaa zaŋ vaa ta bee review vaa. A yi lihi ti sachaŋya ti yuli Salmanu film ka di title booni M Ma. O sakpa ŋɔ maŋ pam. Film maa di binshɛɣu kam di sa viɛlimi. amaa yɛli gbahira shɛŋa be muvi puuni bee filim puuni ka ti sa tooi nya shɛŋa gbahigbahi din nim ka ti bɔri ni ti zaŋ ti a. Nyɛmamaŋ yi bo filim ŋɔ yuli n-yɛn nya ti ni yɛli yɛtɔɣ shɛŋa maa yɛlimaŋli n-nyɛ li bee shɛli. Dina n-nyɛ dini, tuuli a kana ti lihi Salimaanu filim maa M ma maa From beginning to the middle. Di sana ya ti la paɣa yurilim yɛtɔɣa kamani mamli m-bala maa o mini o paɣisaribila maa they were in love ka ma yɛtɔɣa ka di sana yɛri ti. tin kana sunsuuni maa, ka ma maa ti kana nti shɛbisi ka di chaŋ ending ka yurilim maa lahi deei hali nti naagi. To ti kamina ti nya ma, ŋuni n-lee nyɛ ma? Ŋuni n-lee nyɛ ma? Ma nyɛla ŋun dɔni o yidaan tooni. n-wum doo maa nyaɣisim n-zaŋ li kpuɣi puli n-dɔɣi bia, ka bo wumsir suŋ n-zaŋ ti bia maa. A ka a ti leei salimaani filim maa puuni The Relationship Between paɣa mini o bia di sakani maa ni. Bɔhim ma ni wula? Di ku bigiinimi ka ti nya Salima ni nyɛ bi kurili ka o ma gba zaa nyɛ o paɣisaribila because the character o na bi saɣi ninkurigu. A nyaya? nothing shows kamani ma maa niŋla yɛtɔɣ shɛli eh, os- eh, extraordinary binshɛɣu zaŋ ti bia maa ka di chɛ ka o suhu yu o ka bia maa suhu yu o ti ma nima ni pun ku niŋdi ti shɛm maa dina ka o ma sa- o ma sa niŋ o dini nyɛ dini Salman bɔ ka n lee ku niŋ a ka a suhu bɔri ma halli ka a je binshɛɣu din damdi ma maa? Ka o ansaya nye mi ka di nyɛla, O ni kpuɣi o puli n-dani o puli halli ni nine months bɛn pun ku niŋdi ti shɛm maa. Adam bia n-kani apart from ti yaba Adam bo ni ti paɣa Awa. ka bɛ bi dini o puli chiri ayɔbu.
Chiri awei mm sokam zaasa so ti sa expectiri mi ni di nyɛya extra thing shɛli ka o ma maa niŋ ka o suhu yu o ka o suhu yu ma maa a nyɛya lahi shɛli mi o sa zaŋ ti ŋmahinli maa Nyin bia ŋɔ dii pa ni bɛ yɛl a alimi, nyin ku tooi nya li, bikos a na yɛn bela a ma puli ni, so a bi nya o ni dan daali shɛm. Shee ma ŋɔ n yɛli explaini ti nyini n daa dan li a puli, a ni daa na gbamd a dinnim zaa, shee ma ŋɔ n explaini ti a, so nyin tiɣili bee biŋŋɔ shɛli na dii be n kana nimaani. n paagi nyɛ mmaŋmaŋ ni nyɛ shɛli, so ti sa ɛspɛktiri mi nti nyɛ nya salimanim ni pɔbigiri na ka mi mali hankali. Mma maa ni wuhi o yurilim shɛli ka di chɛ ka o ti ku tooi niŋ o ti ku tooi chɛ mma maa ka di nyɛla o ni tooi kpi mma maa zuɣu. Di zaa ti sa bi nya li. So ti kamina luɣ shɛli. Ti ni ku yɛri lala bin gbahira gbahira maa, ka ti kana ti lihi luɣ shɛli polo o ni sa nya bi so mɔɣuni ka save o kuna yiŋ maa. O sa ti lɛrila bia maa bindirigu, ka ti bi baŋ the reason why o ni lɛri bia maa bindirigu because o ni tooi leei omaŋa. Di zuɣu ka ti yɛli ni salimaanu mini. o paɣasaribili n-siɣi wuhiri yurilim maa, The Not for Murder. A yi lihi marafa kuɣili maa, di sa nyɔɣu la bia maa left. O mi, a yi sa lihi o nahingbana mini o binyɛra, o actions, nuzaa lana n-nyɛ, nudirigu lana n-nyɛ o. So o sana n-tooi di bindirigu maa. So why, what is the reason why Salima ni liri o bindirigu? first n bala n first question n bala vaa ni sana gbaai shɛli n first n bala second ti ni yɛn wum ma maa turi ni ka ti wumli hei salima n zani ma ka o zani a bɔri ŋɔ naa moti shee jɔŋɔ daan duuri wa

di bi viɛla ŋɔ maa ŋuna ka sali maa n-kun ku kan yɛra whoever using that words di bi viɛli ti ti muvi ka ti kana bi sa ti yoori loori luɣ shɛli ti yɛli ni ti bɔri ni ti bini maa leegi industry and we are improving a yi yooi loori loori loori yoobu malila di sound a ku tooi yooi loori ka ku ni ʒim it doesn't make clear sense na ŋun meki movie maa ŋun pa sound maa a yɛli ni a kani bɔ zuɣu ka a kani ka a ni kani maa a ni kana a bi yulli bɔ zuɣu ka a yɛn yooi loori ka di kum ʒim ʒim ʒim ka di nyɛ loori maa kumsi m-bala a other scene ka a ti yooi li ka di bi kumdi lala so daa mini bi ku nyɛla action ka bi zaŋ pa ʒiim ʒiim ni action ku niŋ for what reason movie ni biɛni maa everything has a reason a yɛn niŋli hali a ku tooi tankpaɣu n zaŋ chɛ di tu ni di mali reason hali ku tooi chɛli yoli ka di chaŋ free ka ti kana Salmanu mini o girlfriend maa ni sa chani bɛ yiŋ maa ni maa, bɛ sa ka m na nti di meeti Ibu n-zim ba o bani maa bɛ zaa yiŋ maa ni. Di ŋmanila kaman bɛ zala yili maa ni ka tim o ni o chaŋ ti zaŋ Salmanu na. Eh, so if that be the case, then di tu ni ti alert niriba maa kaman bani n-yɛli ni o chaŋ ti zaŋ Salmanu na in the movie. but nothing shows. Bɛ shɛɣu bi wuhi ti ni bɛ ni n-tim o. Ka ban dii kana nti ni meeti Ibu bɛ ni baa ka ban dii za dundɔŋ maa ni n-guli ba. Ti niŋdi ti movies maa hankalinim ka ti niŋdi li tiri maa. Hankalinim n-yuundi li maa. Ti bɔri ni ti educate niriba. So ti educate ba well. Liɣiri ka bɛ mali dari movies maa. Bɛ nina ka bɛ mali yuuni li maa, bɛ hankali ka bɛ naandi maa. Di zooya chɛ ka so yuli muvi maa ka di educate o bee ka o wum di nyaɣisim ka ti kana namba siɣisi m-bala boo. Bɛ sa teelila.

for Salman. Ti ni na gbaai paai Ashipili maa di yuli ka ata ti taai maa, chɛ ka ti chaŋ n-nyɛ nya gbahibu na beni bee gbahibu kani, ka ti ka ti yuli ti sa nyɛla luɣ shɛli polo bee va sa nyɛla luɣ shɛli polo ka bɛ teeni shores, ka two people so zala ŋ-ŋɔha ka so za ŋ-ŋɔha. Ŋun zaŋ ŋɔha maa yɛra, So sa zala nudirigu ka so za nuzaa, that means ka one place ka bɛ zaya maa. Bɛ bi shooyi ŋun za nuzaa ŋɔ, o zala o nuzaa, bɛ ti lahi shooyi ŋun za nudirigu ŋɔ, o zala nuzaa. Verse gbaali nimaani Yisa tɛɛndi mi, Yisa tɛɛndila shores maa. so a mi bo lee che ka yi niŋ lala? If you can explain. Ka ti kana luɣi shɛli polo ka Salman yusi dialogue, pending dialogue, which have no meaning. O yɛrilimi ka n na nti pɛndi li a yɛtɔɣili maa. Movie mi a yi zaŋ yɛtɔɣili kanna, niriba guhirimi ni bɛ nya a yɛn naali shɛm ka di niŋ meaningful. Wula ka o sa yɛlli? Ni paɣa dɔɣila sokam, bɛ a yihi niriba ayi ko ka zani nimaani, bana n-nyɛ bani maa? You are telling a message bee ka lala? Bɛ a yihi niriba ayi ko, a yi chɛ ma zali nimaani a tum ma chuuta because you are there to educate me.

Ka ti kana ti yuli luɣi shɛli polo gbaabu gbaabu maa ilɛvin polo n bala maa ok tɔlf 11 maa, n sabili la wrong li, so di chɛmi ka n ku tooi yɛli di bini ŋɔ ni nyɛ shɛli, so ti kana 12 maa, a yi lihi judge maa, Teacher Onga, di tu naan yɛn, bee director maa maŋmaŋa in general, di tu naan yɛn niŋ binshɛɣu, you must do research, a nyɛya. Kootu puuni maa, shɛb tuma m-bala maa, so a yɛn portray ba, di tu ni a portray ba well. A bi niŋdi li nyimmaman way ka niriba ti a ni dim di puuni laa ka bi niŋd a. Bɛ yi chɛ ka n yɛli lala, bɛ accusila Salmanu of doing certain things, maybe mɔɣu maa ni ŋuni n-daa niŋ ŋɔ ka niŋ ŋɔ ka niŋ ŋɔ, bɔri a bɔri mɔɣu ni, bɔri a bɔŋɔ ka question o, ka a ti zaŋ o ba daa niŋla ŋun ka o ma nyɛ son yaɣa n zaŋ kpɛna di puuni look di bi bi bi bi bi kpɛhiri binyɛra like bi bi mali binyɛra n niŋdi mix up lala so yi committee crime bee o na yi pun committee crime shɛli ka bi ti zaŋ o na another crime shɛli zuɣu ka n ti vihiri o Bɛ viiri o mi ni bɛ shiri nyɛ nyaa ŋɔ maa wuni n-niŋ li bee ka wuni n-niŋ li. Amaa bɛ ku tooi zaya ni o na mini pun niŋ ŋɔ di zuɣu ŋɔ maa gba ŋun lan niŋ li maa kootu ni bɛ bi zaya laa shee evidence shɛli ka bo halli nti nya bɛ yi ku tooi zaŋ yɛtɔɣ shɛli bee o ma yɛtɔɣ shɛli bee o ba yɛtɔɣa ni zaŋ qualify kamani wuni n-shiri niŋ wula n-niŋ lala bini maa.

a mi hin yi yɛli nimaani ya di sabu tu ni di kana ni n ma nyɛla so n yaa ka ti yɛli ni ka so dɛfo ka bɔɣiri bɔri nimaani bin sa bɔri ni bin bɔri ni yɛli ni kama salima n zabiri la o ma zuɣu maa that was a reason why bin zaŋ lala bin ŋɔ maa na ni o mali tiisiro ka o suhuri yiɣisi ka o suhu mi gba suhuri yiɣisi ka o nya iyaa gigigigigig no you don't do that hmm shaka mini Giwa tali maa Bahubali tali maa eh you must reduce it ninsalimaŋa ka ti niŋdi movie maa wuhiri maa o hmm hankali nima so che ka o zaŋ o hankali ni o lihi film maa ya ka ti fiili kaman like yaa wow N hankali maa, m bi nahi mmaŋmaŋ yoli. Ti ni ku ʒi kpe yɛri binshɛŋa maa, bɛ gba ni lihiri movies maa bɛ gba nyari li. Maybe shɛŋa bɛ ni tooi bi nya ka ti teei ba, hali ti gba ka a ni tooi bi nya shɛli ka bɛ gba teei ti. Ka a kana ti lihi luɣ shɛli polo bɛ sa ku teela salima m-paŋ ŋɔ. n ku fiɛbiri o ka ʒim nya o luɣili kam, ʒim ku nya o nyaaŋa luɣili kam zaa sa, amaa ka a bi nya tahibu, yaɣi ʒim maa doli yina. Bɛ kpaali m-pa o maa, bɔh yi kpaali pa ni na, hmm? Di tu neei chɛ ka yaa ka luɣ shɛli polo ʒim maa ni doli yina maa, kasalinim nyɛ li. ka body ku niŋ fresh ka ʒima pa m-paya ka di ni doli shɛli polo yina kani why? Ka nya o ka a zaŋ marafa kpa dufiɛli n-ŋme li gbiŋgbiŋgbiŋgbiŋ ka ninsali maa kpi ka dufiɛli ŋun bi chibi voli maa m-bala maa. Ti ti kamina salimaanu ni breaki cells maa ka yina n-kana nti bi nya o maŋ. o na kana o nyɛla yili maa ni fɔhi. Bɛn pun ku fuuri ba o balitali yee maa zuɣu, sometimes emotionally a tuzo paɣa maa ni zaya ka bi yɛri a shɛli maa, a ni tooi yooi duu maa n-kpi n-yuli a yiŋa n-nyɛli, you feel free.

n gari binshɛɣu kam ti tɛha ni dini n-nyɛ best but no ka dini n-nyɛ best hmm? so n pa yi n bori o ma maa shee n chani zimba o ni yiŋa bee yiɣi chani o ti bo o ma maa shee gbala maa gbuni maa wula ka o boondi o ma maa o ni bori o ma shee maa Maa! Ni bo yɛtɔɣa m-bala maa. Sometimes ti di koopiri shɛba life lala maa hmm do your own your mother tongue you are portraying a portrayirila Dagbamba so chɛ ka Dagbamba Dagbamba way of living maa bee Dagbaŋ malila tone Dagbaŋ malila tone ni kamani o way of speaking no matter what putiri yimli di chaŋ ti kpuɣi zuliya shɛba tone bee bɛ way of bɛ ni booni bin mali shɛm hmm sometimes. put on the realities in the movie a nya ka niriba sali kpani kamani man yi lihiri movies ka fake maa gari reality a nya ka n gbaai kpihili I believe in realities movie we fake to make real bɛ chɛ ka real maa gba zaa ka di niŋ wula ka di galisi hmm? dini n-nyɛ drama maa Ka bɛ yɛli yaa ni drama maa, it tells you the realistic part of a human behavior in a movie. Ka a yɛn dramatise n-zaŋ li wuhi niriba ninsalinim real biɛhigu ni nyɛ binshɛɣu movie puuni. It is ka nyin ka a tuma n-nyɛli, you are portraying. So a ni po tiri yi so maa, niŋm o ni niŋdi shɛm. Di chaŋ ti kpuɣi so ni niŋdi shɛm na nti yɛli ni ŋumbɔŋɔ n-niŋdi li, ʒiri ka a ŋmani pooi maa. Di bi niŋ real. Let's do real things. A nya o, so daa ka bɛ nya ti movies maa ka di nyɛ real movies. Ka bɛ nya ti movies maa ka di niŋ real. Ka ti kana. So sa ti yɛli salimaanu m-balim o ni o zom o ma zuɣu ni ka che o Naawuni zuɣu, ka o shiri zo o ma zuɣu, ka che lala nir maa Naawuni zuɣu, ka ŋmaligi chana, ka lala nir maa yihi malifana ni o nyo ka o gɛlfirɛnd maa bee o paɣa ka che bɛ sa zaŋ ti o naai, ka o ŋme lala nir maa marafa duhi. To in kuli be n-che ka marafa maa bɔbili yina maa, then di show your back ka i che ka o lu ka marafa lahinli ka nimaani, ʒim lahinli kani, voli shɛli lahinli kani, daŋ daŋ bini ŋɔ lahinli shɛli ka nimaani ka a yɛn nyeli ka baŋ yaa bɛ ŋme so marafa o nyaaŋa ka o lu. Him, din sa di zabima zaasa ti naa maa yaa eh? Naawuni zuɣu, ɛɛh, di kubili kani bee di yaalana n-kani dunia zaasa, ka a ni tooi ŋme puhigu ninsal zuɣu bee ŋme ŋmaa ninsal zuɣu? So kani bɛ Salman David a sa niŋ li mi? A ni tooi niŋ li, a yɛli ma ni spirit biɛla a ni? A yɛli ma, ɛɛh, ni a actira Doodo film? So therefore, kaman ka ninsali maa ni nya so m-be a ni, bee kamani spirit shɛli m-be a ni, a malila ti shɛli din ŋuna a ni tooi saɣi ti a kaman tim ka a yuusi n-zaŋ a nuu m-ŋme m-maa so zuɣu bee n-ŋme m-puhi o so zuɣu. Amaa di yi kul nyɛ salimaanu, a yaa, ya di kubili ka yiŋ dunia, ka di kul nyɛla kubila n-chɛ ka o kɔŋ zaŋ n-ŋme m-maa so zuɣu. di ku tooi niŋ so where is the reality let's put on the realities a ni nyɛ ka ti muvi nim maa ka di mali yulibu salimaanu zuɣu ka ti zabiri ŋɔ ban dari filim ŋɔ zuɣu ka ti zabiri ŋɔ ban kpɛri ti eh, ban kpɛri eh, premier nim maa zuɣu ka ti zabiri ŋɔ let's do good movies hmm din yɛn chɛ ka bɛ kuri bɛ di puuni ni kali binyɛra ŋɔ zaasa shɛŋa n bilivimi ni di bela di puuni zuɣusali maa ni o yi nya ka yɛtɔɣ shɛŋa beni ka n yɛli ka gbuligi be di ni ka o ni tooi mali niŋ o sinii m-bala o ni tooi kana review vaa n-ti mali li niŋ

Ni yɛn zaŋ shɛli baandi nyɛmi. A bɔri mahim nti a Bashiru Tambiɛɣu m-bala maa. Tiraali viigi o posta ka boli o ni o kana ka o zaɣisi hali di ni zuŋ o bi kana. Hali ka ti yuli Salman muvi maa ni o bi kana. Ka Salman kana nti ʒini kpe n-difɛndi o posta. Posta ŋɔ ka o daa difɛndi. O ni daa difɛndi binshɛɣu. ka, ka, ka, ka, ka, ka yɛli ni o yɛrigi o nuhi ŋɔ maa o ma ka o difɛndi maa. Ti sa bi nya li. Ti daa yuli o ya ti yi yuli ti nya li ti ni yuli o ti mi bi lahi nya li ti ni yuli o ti sa bi nya li. Bee ti yɛli ni bi difɛndiri la so how do you defend wula ka bi difɛndiri nira. A zabirila niri zuɣu bee niri turi zuɣu di bela di ko ka chɛ a difɛndiri o mi bee a gaidiri o mi. A nya ya? You defend your mother, you guide your mother. The only guidance bee difɛndibu ni yɛn yina one thing dini n-nyɛ bini sal liri na I mean nyin ka bi sa liri ka a kani ka bi yɛn zaŋ bua maa bee m ma maa ka bi kuli liri na I don't know ti sa kuli nyɛla liribu bi liri a ma maa n ti yɛn nya o ka a taɣili ni maa ni ka bu ba m bu bi zaa ka ti zaŋ suna na ti che n ŋmaagi o nuu ka a ma taɣili ka a zaŋ o ba ku chaŋ ni maa ni ka a sa kuli difɛndi a ma. ka lala difɛndiba maa zaa m-bala the next defender bɛ ti nya o la gbaya ni so ŋun ka difɛndira tell me a zabirila o yuli zuɣu so di boli a ma yuli that is it you are not defending your mother chɛ ka n yɛli a ma ni difɛndi a shɛm a ma ni kpuɣi a puli maa o je binshɛɣu din damdi li hali o mi ni o ni di binshɛɣu ka di galim o nyini bia maa o bi yɛn di li ka purotekitira hali a ma o yi tuui o ku yuui o puli zuɣu n naai o zuɣu bala ka o zaŋ o zuɣu sa n tiŋa dini n-nyɛ gaidans maa o gaidirila bi so ŋun be o puli ni maa O turi zuɣu ka a sa zabira, ma turi zuɣu ka a sa zabira, you are not guiding the mother, there was no relationship between you and your mother, nothing, nothing, kaman binshɛɣu bi yina lala, a mini a ma maa sa ka relationship, a ku make la a mind ni a yɛn tell la ma story, so therefore mother maa name yi ku yina di niŋ ma, no. emotions. Ibu siin maa Ibu siin maa di sabu tu ni di be din ni o mini eh, eh, eh, Afa Salaan Buupi Kulikuli. Di sabu tu ni din yina din ni because bihi ka yɛn saɣim maa. Hmm? Di chɛ ka bia lihiri film ka believe ni o ni tooi tu o ba ka di chaŋ free. That was what you did. Ka Ibu ku tu o ba. ka tu ka tu o ba maa ma a nyɛya o yi tu o lala in a movie maa yi di chɛrimi at the end ka yɛtɔɣa garigu shɛli paai bu ka bia ʒiya yaa ka yɛli oo o ni bi tu o bala dini n chɛ ka n ŋɔ paagi o maa Amaa the end ibu bi shɛɣu bi niŋ o nothing only like I understand ya so di wuhirila bia ni o ni tooi ku tuhi o ba eh ka di ka binshɛɣu so next time resolution maa du ti ni bo i resolve li ka yi bu ŋun di turi o ba la ka o niŋ wula ka yɛltɔɣa garigu shɛli paagi o ka bi so ŋun di lihi li ka nya ibu ni tuhi o ba maa ka o yɛl oh ashee ni eh eh, ai tu a ba di bi viɛla a ni tooi tu a ba ka n ŋɔ ti paagi a maybe eh, a educate o ma ti bee yɛli yuui din ku bɛ nyɛmi abɔriman aka mr tambiɛɣu kamna n ti difɛndi a posta maa pɔi ka a dabisili maa naan paai Dama a dabisili maa dee di daa ti ku ya nyɛla ŋ-ŋ-ŋ. A ni nya ti ni daa bi wuhi Salman Red Card ni maa ni maa, hali kpi gba ti bi tooi Red Card, ti tooi la Yellow Card. A nya ya, o yi ti kana ti explaini naai, di ni yɛn wuhiri ya o ni deei Red Card bee o ku deei Red Card. Hmm? A bɔri ma a bi ka ti explain Tia eh, two yellow cars n bala. Ti ti kpɛna ti yulli ka mistake shɛŋa ti ni gbahi gbahi ŋɔ gba zaa pahi din ni. To nyɛ ŋuna park maa puuni bini maa puuni ti yɛn wahi red card. Ti kɔŋ taɣi salo maa zali ka bi labi biɛhi bi liɣiri kana yi KFTV zuɣu. KFTV zuɣu ka ti ku mali Review vaa tira maa mani Yusif Abdalla Kulchiri n zaŋdi li tira maa Abdulbasit Kulchiri ŋun n nyɛ producer baʒini ŋɔ mi n kuli be kamara maa mali mali mali mali zali ni ka a yuuni li maa gbubi ka di kpɛma a zuɣu ka n zabiri maa m bi turila a fan maa.